Sitak e. Le mah le umnak cio kha mah tein tuan. O mah te ne tua. Me mo in zuhter hna. O me an kan su ten. Mah ju nambat te te khan kan pe kan mani kan su mi pali apang. Tika zon he. Camp atu i an i thial nak ding camp thar chu se. Le tu he an sak chu ma liu pi se. February Thla dih hlan ah nan i ṭhial dih lai tiah an ti hna caah khan tihue hnawh hnawh hnamhnam bakin a sak cuahmah lio a si. Hika hin kan van zoh ta tuah hna lai maw? Kan van zoh tuah hna lai ka an sak na ti. Aw.

Kha an dal piak te kun hala heh. Minung zahnih le minung zahnih le sawmnga hrawng umnak ding si.

A tam bak hi teh. Dot dot te bak ang pa nung ko na he.

Van zoh rih tuah usih. Hihi kau cu kau tuk lem deuh hi. Hi maw nangmah na hun.
Zeitluk tiang dah dal sila a bit le kau.

Hihi cu
vei in tungthat ta an ti. Hihi. Eh, tungthat ta.
Oh, hihi a tang long li hnuah khan tungthat ta ai kha kan ka lai ti si. Anmah YMA lei ne an rak Bob mi ste cham phiu he. Oh si eh hi hi po ta a tha lo cu hi thil kan khet tik ah khan koi ni tung hi an rak hman lo ti ka mu. He a kum sau tuk chang cu hi kai ni tin kum thum si chang cu tu he.

na mat pakhat in aa thawkmi si aa thawk i ma han i kala rak kai thlawh ma ti le pakhat tami pasarih tami panga blok pasarih biakinn hmuh an pekmi hna cu tuk a si biakinn kha an tim na cun khika an sak na maw biakinn kha an pe ko na ma khan aw ka cun khika an sak ma saka dang cu saknak um lo cu jo ma ka ma ka long a rem mi sim
ma chu chu nan ni khoi kan da nan rat kan ni ha kha si hakha in
hakha kan palik si diam kan tuan i kum thong ni le kum khat in palik na si te nangma zai ya thu da na se ta chi chi se ta chi thum o hakha tuan bank o hakha tuan bank se chung khar na chung khar te na chung khar kha cho Hai ti sela, hi kum thong hi le kum khat si tiam ka van tuan Mizoram ka phan. Hi kum thong hi chamhai ka um.
Ma cung kum thong le kum hnih kha atu IT camp ka phan tika han ka van au nan. Zei kan ti lai khi va chim ok le a tha lo asinan van chim lo lo a phau pian kan ti lai. Kawl pa han phau pian hi atu a rian um Cun La Su le Tawngci le an um. Kan pa kha palik si ve Jin Phing. Fa te nan nei maw? Oh, fa khi panga kan nei. Eh, Cun na fa le cu te Ka fa le hi pali akal pi pakhat hi ha khan um u pabi kha. Tu hi
Kan a rak ra ve lai. Lalo si kan ka au. Mah ca ruangah khan a khan an kan pek mi si. Mah ti lo dah cun a khan an kan pek nem lam lo cu ka fa ra lai ka ti ruangah khan a khan an kan pek mi si. khi ka khin te nangmah te bo long mon. O ke mah te kan um. Kan mah te tu kan mah te rol ka chuan. Re rian tuan um can ah ka tuan pa. Dit can ka van dit pa. Le ha kha kek mon se na chu nak. A ka chu ta tak kha chu. Matupi lei si.
Matupi lei si. Hakha he sawmkua le pali ka phan cang. Palik kan hmuh tik ah khan. Atu ka umnak he kum sawm thum.
Kum sawm thum si cang. Matu holh ten thiam ti ma? Matu holh cu thiam pa kho nan.
Ah, ka phil cang. Na phil cak. Oh, umnak kha cu Hakha lei deu kha si cang oi. Jadi kan kan um. Di dim falam si kan kan holh kha pe hoi.

si
sila sila ama he velo batakte hunkhat an pum ma chun biakin kan pi hau la chite minung zin ni leng rong sia chun Ito ka nang wala number mo. Sila hi an ma ta. Ah an ma ta.
Kita. Oh, eh na them. Oh.

Hika hnu cu nan van tat ti lo e. Tat lomi hna um te. Hika tu sa. Nihi tlau foi te lai te. Tuan cho ma ko. Ti ba zai than ke. Ah do ning tu sa ding tu.

Aw lenglei ah.
Eh.
Hmm.
Eh ka hero chum nak sila te. Ah kau du acun kau nak in rite. Vok in ar in te betu aku si kula he ka hi rem nai kulai.

a herh a si ahcun mi dangdang zong bawmhnak kan hal ti ma lai kan ti kanmah te kan nei bak lo le a tlatsok in Pathian lungbu ten kan timh ko
le biakinn cu nan zapi te hmun khat ah oh hmun khat pumh dih ding oh pumh dih ding tu ke ka so hmun khat ah kan pum dih le mu minung zeizah hrong dan nan si hnga zahni le som sari in som riat kar lak hrong eh ngakcheu pa hin zate oh Cu tikah biakinn he a lian ve deuh hi kan hau. Ni sawm le pi kul hrawng tu bantuk tal mu. Kan senh ko ahcun na kan hal la le Pathian ring in a chuak te cu kan zumh ve ko le. Cucu biakinn saknak Caanphio te hna, thingrual te hna cu tlamtling kho sehlaw nanmah te nan i sak nan sak khawh ko la.
Tama kan tama keimah zong le tama ka si la mu.
Cun khoika in dah na rat nang? Kei hi Falam meuh ne lungrang si lengpi lungrang mu.
Falam meuh ne lungrang. Oh, si tak si tak. Nan tam maw lungrangmi ka hin? Lungrangmi hi khoi in khat, in in, in le in la, in sarih. In sarih, aw, si tak, si tak. Cucu biakinn cu hika hin. Oh, hika ni hi kan tam tal deuh lai le. Kanmah duh ahcun hi thit an sin ahcun ṭhiat i ti zong sak hi kan duh na amah pu dawng kha sak ṭhiamṭhiam hau le kem pu dawng kha mu ṭhiat cu a sir deuh ah ṭha tein kan sak lai an tilan ma wai ne nih cun
intual le kan nei lo to intual kau deuh kha kan duh fawn cu biakin kha ken khawh chung ken deuh i nor khawh chung nor kha kan duh deuh le
le an mah wai ma nih cun uh, saknak saknak nawl te pawl cun in pek ko hna. Viar, mm. Sinpi viar cang. Uh. Anmah zong nih khan mm.
kem ummi cu khuachung i va pum tu bantuk an kan senh lo. Uh. Lungrual lo nak chuak an tala mu.
Fellowship nan um kha tra cham an te. An khat te at khan an um kha te. Cun kan i zohkhenh ning zong kan pa ve le mu.
Operation te bantuk kan zong a thong nga te bantuk. sizung ah thong dih ti bantuk in kan i veh hna. Oh, nanmah khim chung mi ke te.
Eidin nei lo pawl hna ka herh se le a kohlan mi te kan ngei tu pi. Har mi komo.
Sitak zitak a thangai zat khit ni. A sitak.
um lo ka si kho lo le
le hihi zeitik hrawng ah dan dan i thial khawh te hnga February thla di ah cun thial cun kan tim hmm Mars thla in Mars thla khi wai MA i thimnak si cang lai takah kan tu tam pawl ka tam mo cha ni din cang lai takah anmah a kan zohkhenhtu pawl an ṭam lio te khan dih bak i ṭhial bak khan duh kan sianginn kha sianginn phawnh manh hlan i maw sianginn kha pawngkam kai duhmi ca khan sianginn olsen te lut khawhnak hnga khan
sianginn le an kan ka cun tuahpiaktu um ti lo te ka khat chungah kai hau cang lo mu siseh kan i lawm bak si